Ahwɛfoɔ ma yɛmma w'akwaaba mfa mmra Hotline GHTV na ɛnnɛ yɛma w'akwaaba bio sɛ woanya aboterɛ na wohwɛ saa channel yi. Aberɛ biara no sɛ wopɛ nsɛm a ɛrekɔso wɔ Ghana wiase afa no nyinaa yɛ a w'ani bɛgye a, ɛno ara ne sɛ wobɛkɔ YouTube, wokɔ YouTube a na wahwehwɛ Hotline GHTV na afei watumi akɔbɔ wei no so. Ahaa, wobɛhu sɛ adɔma bi da hɔ na wɔasɔskraibo de ama yɛn kamakamakama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aberɛ biara a yɛbɛyɛ nsɛm a anigyeɛ ne anika wɔ mu no na wo nso woatumi adwɛn no yɛ na biribiara atumi akɔ so. Ɛnnɛ dwumadie no, ɛyɛ dwumadie sononko koraa a yɛde brɛ wo. Yima no Ɔsakɔ deɛ nie, wobɛtumi afrɛ no King Sack aberɛ biara sɛdeɛ monim no. Meba sei a na yɛde nsɛmpa, yɛde nsɛmdɛ na ɛbrɛ wo. Ɛnnɛ deɛ yɛde reba no, yɛrebisa wo sɛ Ghana te sɛn? Ghana Tesɛ dwumadie yɛ dwumadie bi a abe biara Hotline Gye TV yɛde brɛ mo na afei yɛahwɛ te sɛdeɛ Ghana teɛ. Ɛɛ woahwɛ w'asetenam sɛ Ghana yɛ anaasɛ ɛkɔ sɛn? Ghana ɛbɛtumi ayɛ yie anaasɛ ɛntumi nyɛ yie? But ne nyinaa no yɛda wo ase sɛ wohwɛ nti yɛde nsɛm pa ne nsɛm nnɛ na ɛbrɛ woɔ. Ɛnɛ ɛnyɛ me nko ara na meredi dwumadie yi. Mewɔ panin kɛseɛ baako wɔ ha a ɛyɛ Mister Williams Amoako. Haa. Mister Williams Amankwei wɔno ana wohwɛ a ɔno student for Allan eh, Asante, Asante mantam ha nyinaa ɔno ɛna ɛda ano ɛnɛ ɔbɛboa yɛn ama yɛadi saa adwuma no ɛnyɛ ɛno nko a wɔsan ɛde project baako bi aba a wɔse mɛtumi Ɛɛ a wobɛtumi project ha sɛ ɔno bɛtumi ayɛ a wo nso deɛ nti na wontumi nyɛ ɔsaa de project ne bi aba ti ɛnɛ yɛbɛkɔ no hɔ no afei yɛbisa no project no sɛn koraa na project no teɛ na afei yɛda baba so no ankasa na ɛde abrɛ wo didi akyi na afei yɛmfa dwumadie no ɛmfa mmerɛ wo

Yɛbɛdi ho nkɔmmɔ bebree. Student for Allan, Asante mantam mu, wo na wodaa no sɛ president. Ɛyɛ nokorɛ sɛ deɛ wokaeɛ no a akyinnyegyeɛ biara nni ho. Alright. Ɛnna yɛbɛdi ho nkɔmmɔ paa. Yɛbɛhwɛ. Wohu sɛ Allan eh, sɛdeɛ ɛyɛ a yɛbɔ no mmrane no, yɛsɛ yɛnim no firi tete. Yɛka Allan Kwadwo Kyerɛmaten a, ɔno Ghana ha yɛsɛ yi ɔmampanin ama ne dwumadie bi a ɔredie. sɛ Trade and Industry Minister ɛnnɛ no, yɛnim sɛ ɔretu sɛ ɔba bɛdi ɔman yi so na yɛbɛdi ho nkɔmmɔ pii. But ɛnnɛ mepɛ sɛ yɛhwɛ dwumadie bi ansa na deɛ ɛda m'aba so no yɛde aba. Mepɛ sɛ woboa me sɛ Ghanani, sɛ yɛyɛ Ghanafoɔ yi, Wopɛ sɛ woyɛ ɔmanmma pa a, w'asɛdeɛ ne sɛ. Mepɛ sɛ woboa me wɔ saa kwan no so. Me nua panin, mɛda wo ase na mada y'atiefoɔ a wɔn tiee n'anɔpa yi ase. Na menkyɛre ho no, eh, yɛwɔ Asanteman bi deɛ, mɛkyea Asanteman Wura ɔte kɔkɔɔ soɔ, na makyea His Excellency the President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, na makyea Yɛwura Alankwadwo Kyerematen His Excellency to be. na makyea Ghanafoɔ nyinaa na makyea obi biara a ɔretie ɛna nɔpɛ yi. Hmm. Yɛwɔ Asante Akyem Ahogo no deɛ, ma yɛmfa nkyea so ma Kurowura, ɛyɛ Ɔman He Nana Kwaku Sapon Sakapea. Ɔno na ɔka sɛ ɛkunu a na ɛkunu. Ɛne sɛ Nana yɛ, na, na, na, Nana nso yɛ me Nana prɛko pɛ. Oh, okay. Nana, Nana yɛ me Nana, mede Nana ne Nana Afra Kumase Watu Sibuodo. nti mi meyɛ meyɛ ɔdehyepɔn nti meyɛ nti sɛ ɛɛ mpanimfoɔ so wura firi so so a nti no ɛne nana na nana kwame kwaku sapɔn bɛrima ne ho bɔn tuburu sakapia nana onana baabi a bɛduru bi a mekyia wo mene sɛ akora yi na akora na nɔpɛ yi nyankopɔn adaroma akora wompɔ mu ɛyɛ den mɛda wase biam kesak na wode me aba sɛ dwa yɛnhwɛ ɔmamba pa asɛdeɛ da biara meka sɛm bi sɛ Ɔman Ghana ɛso ɛɛ Methodistfoɔ wɔn ani bɔ se asodie no ɛda yɛn so. Asodie no ɛnda Ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne His Excellency the Vice President Alhaji Mahmood Bawumia nkoa so but ɔman no ɛyɛ me ne wo dea enti ɛyɛ sɛ yɛhwɛ ɔman no yɛ dɛ yɛdi ne ni. Wohwɛ tete no yɛn nananom amammerɛ ne yɛn nanamtoɔ nom bi wɔse yɛn ara y'asase no na ɛyɛ aboɔden de ma yɛn because ɔka saa asɛm no a yɛ nananom ɔmo anfa no easy ɛna ɔmo gyee Ghana yɛɛ dɛn ɛtoo hɔ yɛɛ dɛn ɛmaa yɛn ɔmo de ɔmo mogya ɛɛ ɔmo de mogya hyeɛ ɛko gyee ɔman no ɛko ntɔkwa ɛde anibere so ɛna ɛnɛ ɔman no kɛn saa ɛduru baabi a ɛduru a me nua Mister Abere yɛɛ dɛn yɛte ha a ɛnɛ yɛse yɛhwɛ sɛdeɛ Ghana man yi yɛfrɛ sɛ Ghana ni n'asetena mu yɛɛ dɛn ɛsi teɛ. Enti Ɔmamba Pa w'asɛdeɛ ne sɛɛ sɛdeɛ wobisaeɛ no. Sɛ yɛka sɛ Ɔmamba Pa w'asɛdeɛ a, Ghana ɛyɛ me ne wo dea, ɛyɛ wo nso so yɛ dɛ ɛdea. Ghana ɛnyɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo nko ara dea, ɛna Ghana nso ɛnyɛ yɛfrɛ no sɛ His Excellency the former President John Dramani Mahama dea, ɛyɛ yɛn mmienu dea because Constitution no ho sɛ yɛn mmienu no yɛdi mu bi, enti na wɔma yɛn kwan sɛ yɛnkɔto aba na yɛmfa nyi akandifoɔ. Ɛgu kɔ kɛse so no sɛ yɛn nso no yɛwɔ ahoɔden bi anaasɛ yɛwɔ sɔpɔɔto bi a yɛbɛtumi de asɔpɔɔto ɔman no na yɛaboa ma ɔman no nkyekyereɛ asi pi na asi tena. Na ɛnnɛ obi sɔre a ɔse ho Ghana ɛmfa ne ho, deɛ Ghana asɛe aduru yi ɛnyɛ na mebɛyɛ Ghana yie. Ɛnti obi gyina abɔnten na sɛ wɔto yɛfrɛ ne sɛ Twe nsuo koraa gu a, ɛmfa ne ho. Wɔgyina baabi na sɛbe wɔto bɔɔl agu nsunsuan mu a, ɛmfa ne ho. Nsuo tɔ yi. Nsuo tɔ yi. Sɛ watam ne bɔɔl agyina ɔde agu gu gata no mu. Ɛno no nipa saa nipa no ɔtumi yɛ ɔmanba pa anaa? Ɔnyɛ ɔmanba pa. Woyɛ ɔmanbɔfoɔ. Mm. Woyɛ ɔmanbɔfoɔ because sɛdeɛ nana mo kaeɛ no yɛ nana mo nyinaa to ho akyɛ Enti ɛto ho akyɛ no na ama nnɛ yɛn mpanimfoɔ adwene sɛ afe biara no yɛyi da baako de si hɔ sɛ ɛyɛ Founders Day mm. de kae nananom dwumadie a wɔdiiɛ kyerɛ ɔman yi si hɔ ɔman yi nti ɛduru mmerɛ bi yɛsi yɛkae the heroes of our country mm. nti woyɛ sei no ɛkyerɛ menhyima bɛkae wo sɛ adeɛ a woyɛ yi wo nso yɛbɛfɔ heroes Nna ɔman papa nntumi mfrɛ wo saa. Nntumi mfrɛ wo saa. So wate aseɛ? Ɔman papa wontua tax. Wontua.
Wontua toɔ. Na Stark wonim biribi?
Ɛnɛ Ghana a yɛwɔ mu yi no, yɛto adeɛ mu a na ɛyɛ Ghanafoɔ dɛ. Ɛno yɛ nokorɛ. So wate aseɛ?
Yɛto adeɛ na nkorɔfoɔ su bɔ yɛfrɛ no sɛ president ɛne nkorɔfoɔ tiri sɛ wɔn nkyɛdɛ so na ɛyɛ Ghanani bi dɛ all because sɛ yɛato mu nti no ne sika abɛyɛ dɛ. Because. Ne sika ba. Wonyɛ Ghanani.
Wonyɛ Ghan deɛ wɔfrɛ no sɛ ɔman papa. Yɛn yɛfrɛ no sɛ obi wɔ hɔ a wose wɔnhyɛ Ghana ahyɛnsodeɛ koraa wɔmfa nyɛ no koraa no wɔmpɛ sɛ ɔde bɛka ne ho. Ɛnɛ yɛakɔyɛ mmabunu. Yɛn ankasa yɛmfa mmra yɛn football. Yɛ yɛdeɛ no ankasa na yɛyɛ no nkurɔfoɔ nhwɛ. Wo bisa a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ. Ɛyɛ yɛ local premier league no. Yɛ ɔbɛka kyerɛ wo sɛ. Ɔmo mpɛ hwɛ. Ɔmo mpɛ hwɛ. Wo bisa a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ ɔno na ɔbɛyɛ Ghana yie. Na yɛn kura mpanyinfoɔ no ɛyɛ dɛ ɔmo anyɛ adeɛ no yie. Na wo hwɛ obi deɛ a wo bɛ tua sika ma obi obi maa so ayɛ dɛ anya sika. Nti ɛna nɔpa yi mɛ gyina wɔ fidi kɛseɛ yi so na mɛ gyina Hotline GH TV ɛne yɛ ahwɛfoɔ ne yɛ tiefoɔ a ɔmo tie nyinaa sɛ. Sɛ yɛpɛ sɛ Ghana yɛ yie a, asodie no da me ne wo so. Sɛ yɛnyɛ na yɛn nso ɛfam hɔ no yɛɛyɛ a yɛbɛtumi de akyekyere ama aman nkyekyereɛ ne aman pagya akɔ so no, yɛatumi ayɛ. Na Dankwama bi no, yɛn nso yɛnni hɔ a yɛnkyim aka sɛ mm, adeɛ a yɛn nso yɛn mpaninfoɔ yɛɛyɛ ɛna ɛnnɛ yɛn nso yɛanya bi a yɛɛyɛ. Nti. Piaw, w'anuhwam, ɛɛ, Aberanteɛ yɛfrɛ no sɛ Williams Amoako na ɔtu yɛ foɔ ɛfa ɛkwan yɛ bɛfa so a yɛn nyinaa no yɛbɛyɛ ɔman ba pa yɛ ɔman ma pa wodeɛ yɛ wafa mu deɛ ɛtɔ da a sɛ wo sɛ wodi yɛ amanyɔfoɔ yɛ mpanimfoɔ ebi ayasɔfoɔ ɛne Ghanafoɔ no bi ano akyi a, anaa ni wɔn dwumadi a wɔredi a ɔhwe yɛ a wɔnyɛ wafam deɛ, na mmom yɛ wafam deɛ sɛdeɛ Williams reka no sɛ, anyɛ hwee koraa no nkyima bɛkae wo. Deɛ bɛn na wogyae de ato hɔ de ama wo nkyirima de akae woɔ? Bɔɔl a ɛtu gu anaa? Sɛ wo de oo no yɛ kaakaa ɔsɛ ɛɛ Kwasi Ampofagye na kan ɔsɛ anene mmea mmea koraa yɛ kaa de dabi na mmom ɛma yɛ nkaa wɔ din bɔne ho. Mm, saa pɛpɛpɛpɛpɛ.
Ɛnyɛ saa na ɔbate. Saa pɛpɛpɛpɛpɛ. Meda ase paa.
Willis ɛna ate Williams na yɛte ne nka no ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ no pii. Ghana ɛte sɛn? Dwumadie ɛwɔ hɔ hean GH TV so anaa waso gu soɔ yɛ a w'ani gu so a wohwɛ no aberɛ biara meka nsɛ wokɔ YouTube no a nsɛm bebree na ɛda hɔ nom na papa no ne deɛ papa no wopɛ papa no a ɛgye sɛ wokɔ wokɔ hotline GHTV so na afei wanya nsɛmpa no na ɛno no ɛnyɛ no nko a wo like a na wahyɛ So ate aseɛ? Wo like a na wahyɛ na afoforɔ nso anya bi ahwɛ. Baabi a wokɔ na wokɔyɛ saa na biribi atumi akɔ nkan. Yɛpɛ sɛ wo nso wobɛyɛ member nti no ɛwɔ sɛ wo subscribe. Wo subscribe a na wo like na wahyɛ na biribiara sɛdeɛ wonya nsɛmpa no na w'atiefoɔ nso anaasɛ ahwɛfoɔ nso so anya nsɛmpa. Yɛkɔ yɛn anim. Ɛnɛ ɛɛ dwumadie no Ghana te sɛn no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ. eh, obi nni hɔnom a ɔsɛ mepɛ ɔman no asɛe no. Obiara yɛ a n'ani so ade hu sɛ ɔpɛ sɛ ɔdi ɔmampanin biara ɔsɛ mepɛ ayɛ ne yie. But ɛtɔ da a nkurɔfoɔ a yɛwɔtwa ka kɛseɛ paa wɔ amammuo mu no a ɛtɔ da ɛka yɛn paa sɛ ankɔ yie a ɛkɔ yie nso a ɛka yɛn wɔ kwan pa so no ɛyɛ amammuo. Woso a wɔyɛ woda mmabunu nkanka sukuufoɔ a wɔwɔ Asanteman mu ha nyinaa ano de ma Allan no, mepɛ sɛ mehwɛ ɛnɛ Ghana te sɛn dwumadie no. Sɛn na economic hardship a ɛnɛ aba Ghana obiara ho kyere no. Moving forward no, sɛ Allan Kwadwo Kyerematen ɛba bɛyɛ ɔmanpanin a, mmabunu no, yɛn ho bɛtɔ yɛn. Ok, Isaac, mɛda wo ase biom na mada yɛn atiefoɔ ne ahwɛfoɔ sononko a wɔhwɛɛ yɛn ɛnnɛ da yi wɔ Ghana Te Sɛ dwumadie so wɔ Hotline GATV so. Ɛgye sɛ ɛyɛ very nice question ɛna wɔbisa no because moakɔyɛ mmabunu deɛ always biara no yɛde yɛgyina baabiara a. yɛka nsɛm a ɛbɛma moabu nso ho ayɛ dɛ atɔ wɔn. Ɛyɛ very nice person nso na obisaeɛ sɛ sɛdeɛ makɔyɛ wɔn abunu yi sɛ Ghana the way forward ne sɛ kyena bi yɛhunu sɛ yɛn wura Allan Kwagye Kyerema Kyerema bɛyɛ president a, mmoa bɛn na ɔbɛtumi de aboa mmabunu na ɛyɛ sɛ nɛ sɛ awerɛhyɛmu bɛn na ɛsɛ sɛ mmabunu nso so yɛ dɛ ɛnya wɔ ne mu. Ah, da biara meka sɛ eh, yɛn wura Allan Kwagye Kyerema Kyen sɛbe ɔfiri party bi mu, na ɛbaeɛ. Because sɛ wohwehwɛ nipa biara no a, wohwehwɛ n'ase firi n'abusua a wɔyɛ dɛ wɔfiri mu. Enti Alankyeremate bɛyɛ Alankyeremate a, ɛyɛ sɛbe wɔso amanyɔkuo na ama no ayɛ Alankyeremate no. Ɛnkyɛrɛ ho no, ɛbɛɛ bɛɛ one month ago na NPP party yɛnyaa thirty years in government. Thirty years no ɔman yi mu no, yɛaboa. aman nkyekyereɛ, nneɛma bebree because eh, time a Ghanafoɔ nyaa yɛn mu gyedie too aba maa yɛn started from 2001 starting from yɛwura John Agyekum Kufuor ɛpɛn so yɛde baeɛ ara 28 Nyankopɔn amma yɛ kwan nti yɛntumi amma power ɛne yɛde nenam mu a na 2016 Otwaduampɔn yɛ y'adom a yɛnyaa tumi a yɛde abu ɔman yi abɛsi saa berɛ yi. Na wohwɛ Ghana abakwasɛm na wohwɛ NPP abakwasɛm a, wontumi nyi Yɛwura Alan Kwadwo Kyerematen mfiri mu da. Nkɔ nti, yɛn a na yɛn ne yɛn yɛdi n'akyi na yɛka sɛ me sɛ yɛnim no firi tete. Sack, before sɛ mɛka kyerɛ sɛ menim wo firi tete no, na menim deɛ wowayɛ ne hia a ɛhia a ɛyɛ sɛ mebɛdi w'akyi.
Na sɛ broni bɛka sɛ ɔwɔ track record. Yes.
Ɔwɔ good track record. Yeah, ebetumi egyina so. Ebetumi egyina so. Yes.
Ah, the way forward no, sɛ Alan ɛba begyina, Nyame yɛ adom na sɛ twenty twenty, twenty twenty four otumi ba a, wohu sɛ sɛ papa no wei na wayɛ. Nti ɛsɛ Ghanafoɔ gyina so because. Amanyɔni bia nni hɔ a ɔbɛkɔ baabi sɛ ɔkɔ conteste election a ɔntumi nya biribi sɛ adeɛ wei na menyɛeɛ because ɛsɛ sɛ yɛtumi nya biribi a ɛbɔ w'akyi dɔm sɛ nipa wei wayɛ wei da nti sɛ yɛnya gyidie de saa adeɛ wei ahyɛ ne mu a ɔbɛtumi ayɛ dɛn ayɛ. Okay, yɛnya gyidie de saa nnoɔma yi hyɛ ne mu a, mmabunu no yɛnim sɛ sɛdeɛ woka no NPP aban mmabunu dwumadie bi wɔ hɔnom a wɔboa. Minim sɛ youth employment wɔ hɔ. Apart from that no, eh, ɛyɛ ɔmanpanin koraa de NABCO de aba. But for now, wohwɛ NABCO a, ɛm sɛ wɔkɔ ahokyere mu paa. Ɛm sɛ bɛyɛ nnora na yɛ sɛ wɔn sika no wɔn release bɛyɛ three months, nine months koraa ne yɛntua wɔn ka. Eh, Alan nso wɔ saa amanyɔkuo no mu. Ɛdeɛn na Alan bɛyɛ different a ɛbɛma mmabunu especially wɔn a eh, ebi wɔawie suapɔn Bia bia ɔmo nnya edwuma nyɛe, ɔbɛ tackle youth unemployment, ɛyi enwuma a mmabunu anya no. Ɛkwan bɛn so na Allan Kwadwo Kyerɛmaten, sɛ Ghanafoɔ, yɛdom no de yɛkɔ kurom nti eyi no sɛ yɛn mam panin, yɛke yɛn kandini a, ɔbɛyɛ de a tackle saa issue no? Ok sir, sɛdeɛ na meka no, ɛsɛ Allan no ankasa no, ɔyɛ was ɔne Yewura Kufuor na startee adwuma, nti ɔkɔyɛɛ ambassador. From there no na yɛ appoint no as a minister a Kofoɔ kwan so trade ministry ɔbɔ adwuma na wo nim sɛ yɛ Friday wear a yɛ hyɛ Alan Kyerematen na introduce yɛ Friday wear atade a yɛ hyɛ ɛyɛ Yɛwura Alan Kwabena Kyerematen na introduce yɛ ɛmaa no baa yɛ nti ɛduru Friday biara na yɛn mmabunu a yɛdi nakyi no yɛ hyɛ de kae no papa no adwuma yɛ baako a wayɛ no no sɛ watumi boa yɛ ma because sɛ woyɛ obi a wo follow me boss Alankogye Kyerematen a, papa no da biara na ɔhyɛ African wear. Every day biara no wobɛhu biara na wahyɛ African wear because wagye Abibirem yɛ nneɛma a yɛyɛ no atom. Nti sɛ berɛ bi a ɔbabunu bi wɔ baabi nso a, ebi a ɔno nso so pam adeɛ, wɔyɛ biribi a, ɛno nso ɛtu, ɛ, ɛboa ma ɔman no nso yɛ dɛ, yɛn nkamfo nso yɛ dɛ, ɛkɔ. Ɛna aside that no, Nana Addo Dankwa baeɛ a ɔpɔintee no as a trade minister. Alan ɔɔbɔ adwuma wɔ hɔ yie papapapapa because one district one factory no is under his initiative a ɛɛyɛ adwuma. Ɛɛ Nana Addo na ano ɔkɔɔ tɔre no wɔ central region na chief ɛdi akyire bi ɔmo kɔɔeɛ a ɔmo akɔ bie yɛfrɛ no sɛ cylinder manufacturing company ɛno no sɛ adwuma no ɛyɛ mabu no a na yɛbɛfa wɔn no because Ghanafoɔ no yɛɛsu sɛ adwuma nni ɔman no mu yɛsu sɛ adwuma nni ɔman no mu. But so far, ɛte sɛ wo deɛ woyɛ nsɛmtwerɛni yi deɛ, sɛ wohwɛ sɛdeɛ amammuo no si rekɔ no a, na at least wofa ministry biara na sɛ wo so wo wei no a, I mean mɛtumi aka sɛ so far, and so, uh, eh, friends is so good no. I think sɛ trade ministry is the fantastic. Ɔgyina afa ne ɔgyina ne nan so a ɔbɔ adwuma, ɔbɔ adwuma paa. Nti papa no baeɛ wɔnaeɛ sɛdeɛ meka no, adwuma no deɛ yɛbie. Because eh aban yɛ change aban yɛ sesa aban bia no Ghana yɛ problem kɛseɛ paa no yɛ adwuma nti aban bia ba a. Adwuma a ɛmabunu no titire onya nyɛ. Enya nyɛ that is yɛn yɛ problem a sese yɛ yɛ face yeah.
Nti sɛ wohwɛ president Kufuor a president Kufuor introduce that is the free maternity. Care sɛ mma anwo, mma awoeɛ, ɛma through that health insurance no mo ne ade bɛfefaa mu. Nana do nso baeɛ wɔde free SHS ayɛ dɛ aba. Nti akra no kɔ school no ɛyɛ akra no asɛdeɛ sɛ ɔbɛwie school no because ɛyɛ NPP aban a a anisoadehunu sɛ Ghana ni ba biara bɛkɔ school na after Ghana ni ba biara bɛkɔ school no school no akyi no ɔbɛnya deɛ yɛfrɛ no sɛ adwuma ayɛ. Ntsi the way forward ne sɛ if sɛ yɛpɛ obi a obetumi abɔ yɛn dwuma a, papa no deliver. Emi meyɛ hwɛ dɛ trade ministry a wɔyɛ dwuma. So adɛn ntsi na Ghanafoɔ yɛmmpere sɛ Kwadwo Kyerematen ɔmbra na ɔmfa dwuma nyɛ dɛ? Ɛmmra. Ɛna no yɛkɔɔ yɛfrɛ no sɛ Aduno so wɔ kurow Kumase.
Yɛkɔeɛ.
Ɛno no ɛyɛ Ghanafoɔ bi a yɛwɔ fam. Adwadifoɔ bi sɛ wɔn a wɔtɔn ntoosi, tailorfoɔ ne nkurɔfoɔ a wɔtontɔn tontɔn nneɛma bebree na na ohu sɛ baabi yɛ Aduno.

Yewura Alan Kwadwo Kyerematen atom wɔ. Na sɛ NPP party yɛ kɔ pɛ atu ahen ne asie ahenfoɔ a ama ɔmo akɔyi akannifoɔ a ɔmo ɔmo mmoa na yɛdi mfa Yewura Alan Kwadwo Kyerematen nti me mmra power.
Alright ɔmo mmabunu no nti me mmoa na yɛmfa Alan Kwadwo Kyerematen mmra power wei yɛ Williams Amoako yɛ a ɔno Ɛyɛ ɔno na ɛda mmabunu no ano nkankan ne sukuufoɔ a wɔwɔ Asanteman mu ha a wɔagye Allan Kwadwo Kyerematen atom sɛ ɔno mmra na afei ɔmmɛyɛ Ghana manpanin no. Ɔno na ɔda wɔn ano na ɔno nso de ne nsɛm de ato dwa no. Sɛdeɛ meka no, aberɛ biara no wokɔ YouTube a, nnoɔma no deɛ ɛdɔɔso wɔ hɔnom, papa wɔ mu, Ebi nso nyɛ koraa. Deɛ ɛnyɛ no, mɛsrɛ wo sɛ ɛnnɛ sɛdeɛ wiase no rekɔ no, mfa wo ho kɔgye nnoɔma a ɛnyɛ mu. Enti na berɛ biara mekamfo de ma wo sɛ, Hotline GHTV deɛ nsɛm a ɛyɛ fɛ na ɛkɔ soɔ, ɛbɛhyɛ wo nkuran na ɛbɛkyerɛkyerɛ wo nnoɔma bi, ɛbɛkyerɛ wo amammerɛ, ɛbɛkyerɛ nnoɔma a ɛwɔ sɛ wode kɔ w'anim no, ɛno na yɛde rebrɛ woɔ. Ebi ne Ghana Te Sɛn dwumadie a. Aber biara yedzi anapa biara mber a Nɔnkrɔn abɔ no wɔ Hotline GATV wɔ hanom no. Ntsi aber biara kɔ na kɔ subscribe ma hɛn. Yehia more subscribers ntsi no subscribe ma hɛn. Wo bue a adɔmba bi wɔ hɔ no wo mia so a wobetumi ehu dɛ biribiara kɔ so. Wo wie a na wo nwie na wɔasan like. Wo like a na wɔahyɛ. de ama wo nnipa ɛɛ wo namfofoɔ, wɔn a wɔwɔ aburokyire, Ghanafoɔ nyinaa na wɔn anya bi ahwɛ na biribi atumi akɔ nkan. Sɛ wopɛ sɛ woba na afei wo nso woba bɛsɔ yɛn ase a, ɛnna yɛbɛ display wo kama kama kama because channel wei yɛ channel bi a nipa dodoɔ no ara na ɛhwɛ. Yɛ a ɛɛ yɛn nsɛle bad product, yɛn tiefoɔ nso ne yɛn ahwɛfoɔ gye yɛn di paa. Nti woba a yɛde wo bɛto hɔ kama kama, wobɛhu sɛ wo dwadie no nso ɛbɛkɔ so kama kama na biribi atumi akɔ nkan.